ɛnti ahwɛfoɔ saa bere ma mema obi biara kɔ aba biara mbra next tv morning magazine yɛaka kyerɛ sɛ abato ayi mfie no ɛha sɛ yi na voter registration exercise a ɛkɔ so opie mu ɛwɔ kaaso a ɛwɔ to senya east constituency na there are a lot of issues a ɛkɔ so saa bere me nsa aka uh, ndc's uh, secretary ɛwɔ ɛwɔ to senya east uh, amadu tuareg ɛwɔ ha sɛ yi mene amadu tuareg ɛba bɛdi nkɔmmɔ ne ahwɛ So far registration exercise no sɛn na nneɛma ɛteɛ? Tarek Akwaba.
Yɛ nua. W'apɔm bɔkɔ deɛ?
M'apɔm deɛ bɔkɔ ba Kasoa nhyɛ da ndwo. Adi nti na Kasoa ndwo? Kasoa ndwo because ɛyɛ the sitting MP ɔhwɛ nnwuma a ɔnyɛ number a ɔmbɔ wɔ Kasoa Kasoafoɔ ɛma no eight years ɔntumi ndeliver on the promises. nti ama atase atase akye no nti registration a yɛyɛ yi wofa hanom a koo wofa hanom a kaa wofa hanom a it's like confusion all over aborɔ sɛ mogya egu ha na mogya egu ha na mogya egu ha nom ne nyinaa sɛ wakɔfa atuturafoɔ bi efi bɔko some twelve guys bi a wɔn fi bɔko a wɔn ɔhaw so wɔn wɔ ne fie first phase a yɛyɛ wohwɛ yɛ registration a yɛyɛ wɔ odukwankwee senior high ɛɛ eh, odukwankwee ɛɛ eh, basic school mu hɔ nom a me branch chairman bi ɛɛ eh, challenge obi hey ne nkurɔfoɔ no sɛ adɛn nti na madam ankasa wɔ mp no ankasa wɔ videos yɛ available a wɔ hɔ nom a ne nkurɔfoɔ no ɛtutututuo ɛde boɔ bɔɔ one of uh, me chairman ne timi pae no na ne nyinaa no wɔ hɔ policefoɔ nkye obiara then the second phase ɛyɛ ne ba ato Ato Kumsen ne Nana One leadii saa this same hooligans ɛkɔɔ registration center at Amuzikɔpɛ Real Faith Mission School. Me me agent ɔwɔ Prosper ɛbɔɔ no pae ne ti. Ɛno nso policefoɔ anyɛ ho hwee. Then third phase ɛyɛ me nua bi ɔwɔ Jibril ɔwɔ Banat. Ɔmo kɔ fa obi from ɛyɛ ɛɛ East Legon sɛ ɔmo bɛ register wɔ ha ɛna me agent no challenge nipa no ɔmo nte asɛ sɛ ade ti na me agent no a challenge nipa no ɛno so ɔmo bɔ no pae ne ti I don't know why ɔmo nyinaa no ɔmo ti na ɔmo ɛyɛ dɛ ɛpae pae sɛ mogya no dɛ na ɔmo de yɛ o. Asɛm a wokɛn ɛyɛ very serious allegation na wo make woso akɔfa nkorɔfoɔ twelve afi bɔko how true is this. Mepa kyɛw ɛɛ ɛndɛ boys ɔmo kye ɔmo ndɛ yi five out of the twelve. bisa no whether and ɔwɔ police station ɔkɔfaa no nkurɔfoɔ nyinaa bɛgu police and she's even looking for lawyers for them ɔno ano boys out of the five no four ɛyɛ no boys no refiri bɔko no ɛna baako ɛyɛ kaa so ani
anti sɛ ɔmo police akakye ɔmo yɛ yɛatra sɛ ɔmo de ɔmo kɔ ɛyɛ eh, eh, cape coast Yɛ sɛ regional ɛɛ eh, command ne sɛ wɔn transfer case no mbra hɔ nom nti wɔn ɛwɔ wɔn de wɔn kɔ Cape Coast. Wohwɛ a ɛnɛ ɛɛ eh, information ɛsɛ kan ne sɛ yɛahyehyɛ NDC fo moto sa no ɛyɛ nokorɛ. Ɛyɛ nokorɛ ɛwɔ step to Christ.
Na ɛbaeɛ ne sɛ ɛyɛ yɛn agent a wɔn wɔ hɔ step to Christ ɛsɛ wɔn wɔ na MP na wɔkɔm si na ɛbaa hɔ nom ne ɛɛ eh, ne tax no. wɔn baa wɔn sɛ adi nti na wɔn yɛ registration no wɔ ɛɛ school no mu meanwhile wey second phase a wɔn yɛ yɛɛ no the registration was done in the house ɛɛ eh, in the school ɔno kɔ hɔnom kɔ kyɛɛ yogurt na ade ade nti ɛsɛ ndɛ oduru hɔnom obisa saa asɛm na ɛyɛ wɔn wɔn wa ɛno na ɛwɔ ɛto lɛtɛ to sɛ ɛsɛ ɔpeke intel sɛ ndc fo aba ase. Nkurɔfoɔ fi ɛɛɛ hefa ɛɛɛ nsawam de wɔn aba centre hɔ ɛɛɛ register nti ɔba abɛ stop process no nti wɔn yi registration wɔn a wɔn bɛ register yɛn yi obi mpie ɛna agent no kaa so sɛ wowɔ ɛyi ɛyi bi saa na wotenaa parliament ɛna wɔpaase saa mmara no ci one two four no sɛ obi aba hɔnom na ɔmfiri area a what you do is to pick up a challenge form nti wo agent wɔn wɔn pick challenge form wɔn a na Yɛse ɔse dabi ɔmo ampie a they they should they ne boys no should get everybody out ɛna ɔmo start sɛ ɔmo tutu tuo so ne boys ne tutu tuo na disperse na police foɔ koraa ana ɛwɔ hɔ no they took cover because ɔmo sɛ atu ɛɛ akodeɛ a nkurɔfoɔ no yiyɛ no ɛyɛ hawa boys no yiyɛ no ɔmo hu bi da wokɔ hɔ no ma wobɛhu stores a bullet bullet holes no ɛfefɛ mu nyinaa obiara apemfoɔ Maamefo a wɔkuta nkwadaa a na obi redwane, obi repere ne nkwa wɔ ɛyɛ Step to Christ Registration Center. Nti ɛno na ɛsiiɛ, despite crowd no a me ne wo kasa yi sisi a policefoɔ ɛnam arrest no wɔn yɛɛ no nti, car must return, the registration is ongoing now at uh, Step to Christ. But nea ɛkɔ so nyinaa no, uh, there are also been allegations sɛ uh, mo nso mo candidate n'akɔyɔ

Phobia. Ɔyɛ branch organiser wɔ eh, woba eh, eh, Mother Love Registration Center. Ɔyɛ branch Gilbert. Gilbert ɛyɛ eh, branch organiser wɔ ɛyɛ eh, Danasti. Me nua eh, Cecil ɛyɛ eh, branch eh, organiser wɔ Bethlehem. Hwan bio? Ɛna sɛ ɛmo branch organizers no, they are all muzzled. Wohu saa nkurɔfoɔ yi a meka yi a, Wohu wɔn a, wohu Gilbert a, Gilbert koraa obi betumi de n'ayɛ abaa de ahwe wo. Same with Cecil. Tuareg, deɛ nti a meka saa ne sɛ mahu video bi a na yɛ interview no a Macho Men gyinagyina n'akyi. Macho Men bɛn?
Macho Men, a men a wohu sɛ wɔn abɔ gyina n'akyi. Look, me nka sɛ N'Akoyo has no Macho Men. Sɛ wohu sɛ obi ɛreguarde N'Akoyo a anaa obi di n'akyi a, ɛna meka sɛ ɛyɛ party ni. But na ɛna ɛna me nso me ɛna ɛna me nso meka sɛ then mo party fo wɔn abɔ paa o. Now Koyo has nothing like macho men meka sɛ ɔyɛ ɔ ohia granted without admitting himself sɛ ohia macho ɔ use macho men ɔnni aban mu she is not a minister unlike Hawa Kumsin who She should a. go out with men like that at the registration center. Meka ɛda na me se granted without granting without admitting but ɛnyɛ nokorɛ. Ɛnyɛ nokorɛ sɛ na akɔ Harris matwo me unlike Mavis Akumson a ɔyɛ minista a yɛama no polisini yi, woayi polisini no asi nkyɛn, abɛn twea polisini no ka, woayi polisini no asi na wakɔ akɔfa hoodlums 12 a tuo hyehyɛ wɔn ho, registration centre wɔn sɛ wɔn gyina EC foɔ no so ni at ɛɛ yɛfrɛ no sɛn Catholic registration centre ne fie ni a registration centre no ni, wokɔ hɔnom a EC foɔ no nyɛ wɔn ho, ɔno ara asɛte table ɛna Wɔama wɔn file guarantors form de de guarantee ma amanfoɔ. Mmara no nso kyerɛ sɛ before a wo eh, eh, wobɛ guarantee ama me no Peter, you should know me before you guarantee for me. Ba Mary saa kɔm so na ɔtenaa parliament a yɛyɛɛ saa eh, eh, eh, yɛpaase saa law no. Ɔno asi mmara no ne tiri ase. What she does is Wo bɛ register Peter na wagye wo ID card na wɔde afeele guarantors form nti me me ba na meyɛ criminal koraa na wo a wonim me no na wɔde wo form wo guarantors form na agarantie ama that is why she now. So NDC mu ahɛ na nneɛma wei nyinaa ɛkɔ so as the secretary of the party dɛn na wayɛ? Me resi eh, that was Saturday it came to my notice I went there with the district commander and then the divisional commander and some military officers and we stopped the process ɛwɔ hɔ nom sɛ it's an illegality So mma wɔn yii saa ɛɛ table no ne no nkorɔfoɔ no, ɔbaeɛ no bo bɛfuui. Ɛne na aka ne ho a Ndra ɛwɔ ɛɛ registration center ɛwɔ ɛɛ ɛɛ yɛ akyire anom yi ara ɛyɛ ɛɛ ICGC registration center. Ɔkɔ a na wagye akonnwa na watena hɔnom. Ɔmma ɔnsɔre mpo sɛ ɔkɔ akɔdwensɔ. ɔtena hɔ nom ara as more more than an uh, uh, agent ɛnɛ ɔkɔyɛ the same thing ɛwɔ ɛyɛ ɛɛ universal edwuma sɛ sɛ odi ano no ɔsɔre ɔkɔ hijack ɔkɔ so ɔne ne macho guys ne na ɛkɔ then they hijack the whole center obi ɛɛ other agent no feel intimidated then you no wakɔ. na ɔne ne nkorɔfoɔ a ɔde wɔn aba ne a register. You are still insisting mɛtwe me m'adwuma wo wahyia wɔn wɔ polling center a wo wode w'ani ahu wɔn. Yesterday nduru a a gun was pulled at me. A gun was pulled at you. Meka biribiara. Ɛ ɛwɔ. Wayɛ dɛn sɛ wayɛ dɛn. Nduru a nea esi yɛ ne sɛ ɛyɛ ɛɛ ICGC registration center ɛɛ nduru akyi na menya ne nteɛ sɛ they are ɛɛ EC foɔ no emuvi center no from ɛɛ hundred meters away because wɔn si beebi a ɛdɛ bi a wɔn yɛ no no Nsuo tɔ a, hɔ nom floode. Two, light nhyɛ da nyɛ dɛn, ɛnni hɔ nom, nti ɔmo yi move akɔ CAC. CAC is just a hundred meters away after the men's gold office na ɛwɔ kwan yi ho no n'akyi, nti ɔmo move akɔ hɔ. Me te yɛ no, me agent no te yɛ ɔmo ka kyerɛ no, ka kyerɛ no sɛ ɔmo nya abotrɛ, because mahu ɔmo de ayɛ yɛ two times, one ɛwɔ Gada, two ɛwɔ Jomens, ɔmo ma me confirm from the EC. When I called Ɔbodɔnkɔ, Ɔbodɔnkɔ a ɔyɛ supervisor confirm sɛ ampa, Eh, de ɔma movie kɔ CAC. Ɛna me kaa sɛ ɛna me agent no ɔmo make sure sɛ ɔmo kɔ sa line wɔ hɔ ɛntwɛn for tomorrow. Adeɛ kye ahomakye na me agent no frɛ me sɛ MPP foɔ no baɛ ɔmo ɔmo asa line wɔ ɛyɛ eh old place no. Na ɔmo sa line wɔ hɔ nom a yɛsee daabi. MPP chairman ɛkɔ no sɛ. sɛ wɔn wɔn abɛsa line hɔ nom na hɔ nom na wɔn bɛyɛ wɔn registration ɛna ɛsi dɛbi isi fɔ si ha na wɔn bɛyɛ registration nti ɛma mi fira police command no because npp fɔ no sɛ sɛ wɔn mu vi mba hɔ nom deɛ ɛna ɛnyɛ adeɛ wɔn so wɔn bɛyɛ dɛn wɔn bɛ wɔn bɛ pere abɛyɛ ayɛ registration wɔ bi bi isi fɔ no so wɔn bɛyɛ no ɛna ɛde kasakasa baayɛ ɛno mu no commander no baayɛ ɔsi okay saa nom na isi fɔ so wɔn bɛyɛ na npp fɔ beebi a wɔn asa line no. Monyi mo nkurɔfoɔ 75 mbra na NDC foɔ bɛbi ɔmo asa line yi yɛnyi 75 fortunately yɛwɔ two machines because yɛn deɛ mobile machine ɛkɔɔ hɔ nti ɔmo nya two machines sɛ two machines no one will cater for the NPP line na one will cater for ɔmo se daabi yɛnfa two machines no nyinaa ɛnyɛ dɛ ɛn register Ɔmo ɔmo line no ɛna commander so sɛ ɛho ɛnyɛ ɛnyɛ yie saa ɔmo director of election sɛ sa commander mpanin ɛnde ɔmo ma registration no nkɔ so nti ndra the police command ɛɛ eh, ɔmo kye ɔmo director of election no ɛna eh, nkɔfe no Michael Adi ɛde no kɔtuu mu later na MC kɔhwɛ na ɔmo yii no ndra ɛne no confusion a ɛɛ eh, ɛfrɛ no sɛ esi wɔ center hɔ no ma nkyɛn na hawa baeɛ ɔbaeɛ Adɛn nti na polisfoɔ no akye ne director of election? Yɛngya no na ɔmbo ɛyi ɛɛ ɛɛ ɛɛ polis polisini no a ɔkyee. Ah, eh, honourable minister, I'm being frank with you.
I'm being frank with you. Wobisa polisfoɔ na ɔmo ɔmo bɛka no koraa, they will tell you the attitude this woman put out yesterday. Nti na ɛkɔ so de NDC foɔ deɛ mo deɛ mo nkɔ so anim hɛm ɛwɔ kaa so a. We know that this election is a foregone conclusion. Yɛn yɛ winning this election hands down but Ghana foɔ asoɛ nsuo asoɛ nsa wɔn ahu neɛ mu odu so yɛn no we don't need to be violent to achieve what we want yɛde kasadɛ ɛne nnwuma pa a yɛayɛ ɛne yɛde ɛɛ yɛde bɛ yɛ ka kyerɛ kasoafoɔ wɔn a wɔn aba abɛtena kasoa recently before the, uh, the various construction ɔbɔ mama saman na sɛn na na ɛte? CP, eh, Walanto CP, na sɛn na na ɛte? Kolomba Road, na sɛn na na ɛte? The Almighty, eh, the Western Bypass, a ebi kɔka mo kwan, tuba kwan yi, sɛn na na ɛte? Ɛyi, eh, Almighty, eh, Nyanya no kwan we, na sɛn na na ɛte? His Excellency John Dramani Mahama Adaworoma. So we know that when we sell this mistake to the good people of Kasoa, they will buy it. Me ne wo ka se, Registration a yɛayɛ, third phase a yɛatwa mu no, yɛtumi a register sixty nine thousand and fifty four. We know yɛyɛ sɛ nkurɔfoɔ wei due to our hard work, we have to go to these people and talk to them, convince them to vote for us. So we don't need to be violent towards towards them. wohwɛ edin a kasoa mo gye na ɛyɛ because registration kasoa pɛ ɛna bɛyɛ hot eh, cake a na obiara ɛka mo asɛm mo nkurɔfoɔ tere ne ahye anaasɛ moto na yɛahye ne adɛ nkɔmɔ no akɔsi sɛn ɛɛ police command ɛnam ɛno so ɛma policefoɔ no ɛ ɛ because na nkurɔfoɔ no de saa nkurɔfoɔ na meka kyerɛ sɛ wɔn di ha wɔn akyi no they were in ɛɛ convoy ɛna policefoɔ no kɔkyee na ɔne wɔn nyinaa yɛ dɛn ɛba police station hɔ nom wɔn partyfoɔ nyinaa ɛba wɔn wɔn nti aseɛ sɛ yɛakye boys no wɔn deɛ wɔn na ɛkyee boys no so etuo ɛhyehyɛ wɔn they caught them with rifles on them.
pepper spray yes pepper spray ne ho shockers ne this are supposed to be with the military ɛne na ebi wɔn de di ɛɛ wɔn de di ewu hɔ kaso andra mi ka kyerɛ sɛ a pistol was was was pointed at me at the registration center because how aba hɔ nom na ɛyi ɛɛ nea na wɔn pɛ sɛ yɛde yɛyɛ registration in their favour yɛka sɛ dɛbi wɔn nyɛ wɔ ha wɔn nyɛ wɔ ha no. Ɔmo fo sɛ me na me engineer saa adeɛ no so they have to come after me that is what happened okay. Eti nkorɔfoɔ na ɔmo agye ɛyɛ thankfully they, now that they've arrested them the, we expect sɛ adeɛ no bɛkɔ court na motorbikes na ɔmo ahye no they they buy it for the for the rightful owners. Uh, ne kura kura sɛ dɛn na woka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa kaasoa information ɛte ne sɛ Nkɔmmɔ bi ɛrekɔ so, meetings ɛrekɔ so a, ahwɛ nneyɛ koraa na anwumerɛ yi deɛ ɛbɛsi wɔ car soɔ ɛnyɛ mo na mo plane anaasɛ MPP foɔ na ɛplane saa meeting no? Pakyɛw yɛn yɛn plane hwee because MPP foɔ na ɛsi wɔn se ɛɛ NDC ɛɛ controle electoral commission, NDC ɛɛ controle police, wo hwɛ wɔn youth organiser no Facebook wall nana one Facebook wall a wo bɛhu nneɛma a wɔatwerɛ agu hɔ nom inciting the youth against the police. sɛ the police are not being fair to the to the npp wɔn a wɔn aban mu so na ɛyɛ fɛn ne sɛn ɛɛ policefoɔ ɛkyekye wɔn wɔn nkorɔfoɔ nam sɛ ndc ni biara ndi tutura so ama policefoɔ bɛkye wɔn but we told our people to be law abiding adeɛ a ɛde basabasa bɛbɔ me tuareg me nsosɔ so de a wɔn bo ɛyɛ me ɛɛ ward coordinator wɔ dwomens i had. Me bɛ wɔn bɛ repɔto wa me ma me me coordinator bɛ repɔto wa me organize me nkurɔfo na ɛkɔ kaso di kuro fi ne hɔ nom anadwo ɛna me kɔ so kyerɛ no sɛ kaso ɛgye di mbɔne mɛsrɛ no ɔdi kuro ɔnfa ne nan si fam na ɔnfrɛ ɛyɛ eh, two political parties no to order bɔn sɛ sɛ ano wonka biribi na sɛ yɛde ka wei tware from kaso a it doesn't show respect yɛso yɛ adeɛ a yɛpɛ sɛ yɛkɔ yɛ nim nti yɛbɛsrɛ sɛ wɔn mfrɛ na saa din bɔne no aka so agye no, yɛnyɛ dɛn? Yɛso ntwa. Ebi ɛne sɛ ɛnda ebi asan si. Ndura se, Ɛyɛ a wakom sen ba eh, ato. Ha ɔledi nkurɔfoɔ ma wɔn kɔ ransake yɛ party office a ɛwɔ CP. Sɛ wate sɛ yɛyɛ secret registration ɛwɔ yɛ, eh, yɛ office. Wɔn nkɔhwɛ a forms a EC ɛde ato for ɛyɛ eh, eh, online a. Serial numbers nni so no, ɛne nea nkorɔfoɔ no downloadee a wɔn feele na wɔn de ama nkorɔfoɔ. Wo kɔ a, wo de gyina line no mu na wo du hɔ nom a, sɛdeɛ ɛbɛ, this covid a yɛ yɛ yareɛ aba yi, you go, ɛbɛ limited ɛn eh, interaction nti wɔn gye form no a, information wɔn hia nyinaa wɔ so na wɔn afeele, that is what we are doing. Twerɛ me da se.
Nyame nka wo ho Peter.
Enti yɛne Amadou Touareg, ɔno na ɛyɛ secretary de ma the National Democratic Congress wɔ Awutu Senya East adi nkɔmmɔ awie. Saa bere yi yɛne Nana Kofi Ntiamoa, ɛnso yɛ deputy communications director de ma the New Patriotic Party amanyɔkuo. Yɛngye ɔno nso adwenkyɛ na yɛhwɛ all the allegations a Touareg ɛrekeka no nyinaa no, yɛhwɛ na yɛntie ɛmo nkyɛmu. Nana Akwaaba. Megye so me nua.
W'apon bɔkɔ deɛ.
Aam adom wura no de adom yɛn. Yɛte nkɔm a tɛkrɛma da bɔdwam na mogya adi emu afurusiane deɛ, yɛbɛka sɛ yɛda Nyame ase. Ah na nka yɛpɛ sɛ nka yɛnya wo ne Tuareg wɔ ha but yɛnnya wo but nsɛm a Tuareg kae nyinaa no mɛbusa wo. Nea ɛdi kan, Kasoa yɛ bɔkɔ deɛ. Nyankopɔn adom fiti mmerɛ a Electoral Commission de bɛtoo dwa sɛ. Yɛbɛtumi ayɛ Volta registration foforɔ no. Yɛgu so a Kasoa nso ɛka Ghana ho nti yɛastate na obiara ɛretwerɛtwerɛ ne din. Yɛgu so biribiara ɛkɔ so pɛpɛɛpɛ. Mede wo mu a na baako mmienu bi apue mu wɔ ha a ani yɛ nyan a ɛnsɔ ani nanso wobɛyɛ ne dɛn? Yɛgu so a. Yɛɛ biribiara rekɔ so. Mɛfa akwannya wei so abɔ Kasoafoɔ aba so yie pa ara. Sɛdeɛ yɛn nuanom NDCfoɔ yɛ no nyinaa no, ɛmmɔ wɔn hu sɛ wɔbɛhyɛ dan mu na wɔapue atumi akɔtwerɛ wɔn din na wɔagye wɔn voter ID card. Mewɔ gyidie nim sɛ wɔregye card no ama Nana Addo Dankwa Akufo-Addo atoa ne nnwuma pa so na ɔbaatan pa Honourable Mefisah Okumsingh nso atumi atoa ne nnwuma pa so come December. But uh, woka sɛ wɔn a na kakra bɛbom a uh, the first thing is sɛ honorable Mavis Akumsin akɔfa eh, allegations a wɔn uh, eh, make sɛ akɔfa nkurɔfoɔ 12 afi bɔga aba ɛyɛ nokorɛ menua
kasoa ha nipa dɔm a ɛgu kasoa ha nipa 12 bɛtumi ayɛ dɛn wɔ kasoa ha ɛyɛ wohu sɛ Last week mo nyinaa mo yɛ aware ɛna NDC foɔ ɛyɛɛ press conference ɛde tuu dwa sɛ yakɔfa nkorɔfoɔ abɛgu ha. Nyankopɔn a ɔkata soro a ɔdi ɔnni bi asɛm ma no no wɔn yɛ press conference naa no na wɔn nnipa mako mako du baako a eleven a wɔn akɔfa firi Ahyadagya a ɛyɛ Langas a wɔn de bɛgu ha no. Polisfoɔ nsa kɔsɔ wɔn mu twetwe cars mmienu wɔ kurom. Baako yɛ wɔn parliamentary candidate ne dea. Abɛwia yi a ɔnenam ɛfɛ no sɛn sɛ naa kɔɔ yɛ ɔsɛ dɛn. Ɛna baako nso yɛ wɔn chairman Landguard panin Agyare ɛka. Ɛnɛ me ne wo kasa yi cars no gu so si police station hɔ a wɔn nnipa 11 wɔde wɔn wɔ court. Enti da biara nea wɔyɛ no. ɛna wɔn shifte ɛde kɔ hyɛ obi sɛ ɔɔyɛ that day ɛnyɛ nyankopɔn ɛna ɛpɛ wɔn so ntoma a na wɔn yɛ press conference ɛsɛ npp foɔ ɛna ɛha wɔn nso nyankopɔn nkyɛn adeɛ yɛkɔ kye wɔn no na yɛ ndc langas foɔ nti yɛ wɔn su na wɔn ban a idea anaasɛ botae a ɛtɛ atua ne sɛ yɛnyɛ nneɛma a wɔn anim bɛyɛ hu anaa kaasoa kuro anim bɛyɛ hu. na nkurɔfoɔ ntumi mpue nkɔtwerɛ wɔn din sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma sɛ voting no afavour wɔn bɛdɛ na meka sɛ mebɔ kasoafoɔ aba so sane sɛ nea wɔyɛ nyinaa no ɛmmɔɔ kasoafoɔ hu kasoafoɔ sɛ yɛho nnwuma pa a ɔbaa tampa mavis a wakum se na ɔyɛ kasoafoɔ sɛ yɛho nnwuma pa a nana anakufoɔ ado ɛyɛ Yɛkɔtwerɛ yɛn din, yɛanya yɛn voter ID card, seventh December yɛatoa so because mpaninfoɔ sɛ nea ɔforo dua pa no na yɛpia no. Ghanafoɔ ne Kasoa man nim sɛ Nana Addo waforo dua pa, wɔayɛ ready sɛ wɔbɛpia no. Kasoa man nim sɛ Ɔbaa Tampa Mavis a ɔkum Sen. Waforo dua pa, ɔma yɛ ready sɛ yɛbɛ pia no. But eh, sɛ me ne wo kasa yi, mo nso mo mmeranteɛ eh, eh, eh, egu mu a policefoɔ nsa aka wɔn?
Mennim so far mmeranteɛ ko a woka because yɛ mmeranteɛ deɛ policefoɔ nsa nka obiara. Kasoa mmeranteɛ no wɔn nam nyinaa gu so wɔ ha a wɔn kɔ up and down. Tuareg se mmeranteɛ 12 no, ɛnnɛ yɛakye 4 a Kasoa ni baako ka ho, making 5 in a convoy da. Wɔatumi at nsa asɔ mu a yɛatransfer wɔn afi ha kɔ Central Region.
mennim saa asɛm no mu nokorɛ biara mpakyɛw menim sɛ ɔyɛ nsɛntwerɛni bɛtumi akɔ police station hɔ na wabisa sɛ mpp ni bɛne akye no wɔ kasoa police station wɔ me a mete ha yi mennim sɛ yɛakye mpp ni biara wɔ kasoa police station nea menim ne sɛ Tax bi a ɛyɛ NDC parliamentary candidate no saa abayewa na ɛfɛ no n'akɔ yɔ no. Ɔka yɛ saa abayewa na asɛ na ɔnim no. Ɛha na sɛ ɔnte kaa so ha ɔnfi ha nti no. Ɔnfi ɔnfi kaa so asɛ. O dabi dabi ɔno kasa bisa no ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔnte kaa so ha ɔnfi ha. Opa one day interview no bisa no kaa so ansɛm sɛ ɛkwan a ɛda ha yi ɔbɔ mu junction kwan ɛkwan ɔnhu. Nti na kaa so afɔ man no yɛhwɛ no saa because yɛ haw kaa so ha no ɔnte nti ɔnim yɛ haw. Ɛno nti na for the first time a. ɔbaeɛ sɛ ɔbɛ contest no kaa so a aha yɛ hye deɛ nanso yɛn nyɛɛ voter registration ɛnyaa ɔhaw bi sei da nso ne nkoa baeɛ ne ne land guard chairman baeɛ no hwɛ nsɛm a ɛsisi wɔ land guard chairman then what do you mean by land guard chairman wo ba kaa so aha deɛ obiara nim sɛ NDC chairman sisi a ɔte so agyare adwuma odi ayɛ land guard nsɛm mmabu edi n'akyi nyinaa yɛ land guard foɔ ɛno deɛ ɛyɛ open secret opa overhead yɛ si yɛnyɛ interview bɛyɛ four obiara nim no sɛ ɔno deɛ ɛba atuturasɛm nkurɔfoɔ nsa ase yɛnwia Yɛnkunkum nkurɔfo wɔ m'asase deɛ, ɛno dwuma a ɔdi ano no nti, ɛyɛ ne accolades na mebɔ kyerɛ wo, ɛnyɛ sɛ meredi no atɛm. But Nana Kofi, nea ɛrekɔ so a, wohwɛ allegations a Tuaec de reto mo so a, ɔse woba ha deɛ a, nea ɛrekɔ so nyinaa ɛfa police station ne ade nyinaa no, mmeranteɛ a policefoɔ arrest wɔn nyinaa ɛyɛ NPPfoɔ nko ara.
Wonim sɛ nnipa 11 a meka sɛ yɛkyere wɔn yi, mpakyɛw na wowɔ hɔ bi? Wo ara yima no na wɔn yɛ mbebi foɔ. Last week nipa lɛ ni ɛkyɛn Peter yima no na wɔn yɛ mbebi foɔ. Oh Peter yima no. Kasa. Ɛyɛ o ɛ ɛ ɛ NDC foɔ ɛ o yɛ aware nipa eleven ɛgyare kaa mene o kasa yi esi hɔ na akɔ yɔ kaa esi hɔ. Enti wɔn kɔ nsuo no atifi ɛkɔ hunu nsuo no a. na wɔabɛdwane afoɔ rebisa sɛ, Hwan na ahoro nsuo no? Ɛnde saa suban wei no, yɛmfa nkyekyere mman, saa suban wei, yɛmfa mmu mman. Na menim sɛ Kasoamanfoɔ nni mu de. December seven, wɔbɛka kyerɛ wɔn sɛ, Saa suban wei, wontumi mfa mmɛdi MP wɔ Kasoa ha. Yɛse MP adane polling agent, ɔkɔ centre ɔte hɔ saa. Me koraa meyɛ polling agent wɔ baabi a meto aba. Honourable Mabisa Akumsin, ɔto aba wɔ Roman School mu hɔ, nti ɔyɛ polling agent wɔ hɔ. Ɔsan nso yɛ MP. Enti eduru so a Roma a hɔ ɔbɛkɔ no polling agent no w'asɛdeɛ ne sɛn? Otena hɔ ma w'amanyɔkuo na w'ahwɛ sɛ process no ɛkɔ so a. Ɔse ɛnyɛ hɔ nko ara, ɔse baabiara ɛna baabi a ɔbɛkɔ biara nso no ɔde saa hooligans no edi n'akyi ɛkɔ ɛma basabasa esi hɔ. Wonim maame no yie paa. Woduru Kasoa ha a, edin a yɛde frɛ no ara yɛ Ɔbaatan Pa. Esiane n'ayamye a ɔwɔ de ma nnipa ne ne mpɔtamfoɔ nti na Kaas afa tumi de ɔbaatan pa a ɔbɛyɛ dɛn akɔyɛ wei? Da bi ɔnam maa ne kaas mmienu anaa mmiɛnsa, ɔno ankasa mu ne campaign manager ne ebia yɛn mediafoɔ ne communicators a yɛbɛdi n'akyi ne no akɔ rounds. Nti me a mete wei meyɛ hooligan? Ɔse n'akɔyɔ nso ne din ase kyerɛ sɛ asomdwoe, peace, ɛnneɛ sɛ nka nti Kasoa Ne din yɛ Peace. Wei yɛ ɔbatampa. Adɛn na mmaa mmienu no ntɔkwa asi?
Yɛbɔ wo din no a, yɛse by their fruit you shall be known. Ɛnyɛ din no o. Nea wode wo su ne wo ban bɛyɛ no na ɛbɛkyerɛ. Nneɛma a awuraa yi baayɛ a ɔreyɛ yi, yɛn nyinaa nim. Kasoa ha, aha yɛ hye na nka yɛbɛte a na ɛyɛ Langaa asɛm, agyare, wɔn chairman ne nneɛma. But seesei nea wɔreyɛ yi, Aban yare bɛdze ɔkyerɛ onnhu nea ɔpɛ dɛ ɔyɛ wɔ Kasoa ha but meda Kasoafo ase, meda the security agencies so ase wɔ sɛ wɔayere wɔn ho na anamɔn biara a wɔretu pɛ sɛ wɔma Kasoa anim gu ase no the security agencies nso ama wɔn ho mmeso a yɛmmake sure sɛ yɛbɛ suppress ne saa Edin bɔne no a ɛnni nsɛmmɔne kwan biara so na wɔde tare kaa soa ho no ma so. A mo na mo pa nti mo atena ase ama opposition mo according to twerɛ mo se mo mo se NDC foɔ na e control EC NDC foɔ na e control police ɛwɔ ha a na mo pa a mo ma NDC foɔ na e control biribiara. Me no kɛsɛ ma bɔ police foɔ aba so na ɛna na me sa kɛsɛ NDC foɔ na e control wɔn. That is what he is saying. Ɛno no sɛ ɛna me ka kyerɛ wɔn wɔn no the individuals of the NDC including their party are confused wɔn ka nnɛ wei. ɔtena ɔmo ɛnyɛ mo one last week ɔmo yɛ press conference sɛ police no ɛyɛ intimidate ɔmo abɛ de ɔmo sɛ yɛn yɛn sɛ praise police ɔmo ano ɛyɛ sisi so esan sɛ ɔmo na nokorɛ abɔ. ɔmo se mo se ɔmo na ɔmo control police. ndc na control police mi nim saa because me me mɛ tena ha sɛ ghana ni ɛmɛ gu state institutions ɛho fi mi nim sɛ police no ɔmo yɛ ɔmo adwuma deɛ. Menim sɛ NDC ne am a adwenpɔ ne nneɛma a wɔyɛ no, wɔreyɛ wɔn adwuma no ayɛ den ama polisifoɔ no, nanso wɔreyere wɔn ho reyɛ wɔn adwuma sɛdeɛ ɛsɛ. Ɛna mohye wɔn motos wɔ step wei a. Saa na mate because yɛkɔ hɔ me ne yɛn MP yɛkɔ polling station to polling stations ɛkɔ sra wɔn sɛdeɛ yɛkɔ yɛkɔɔ hɔ yɛne wɔn di nkitaho biribiara yɛ fɛfɛɛfɛ yɛfiri hɔ kɔɔ yɛ a yɛbaa ICGC polling station no ɛna yɛnya anankra nkra sɛ

Na me, menim sɛ wobɛdi yɛn mpi. Ɔkaa sɛ ɔde macho men adidie a Kasoa yɛ de kokromɔtie na ɛyi yɛn mpi. Ɛne yɛde kokromɔtie yi mpi a ɔbɛboa Kasoaman. Ɛna mpaninfoɔ sɛ anomaa a ɔwɔ wo nsam no, ɔyɛ kyɛn deɛ ɔwɔ nwura mu. Ɔno abɛma yɛbisa Akumsi a ɔwɔ yɛn nsam. Yɛn ani gye mpuntu nnwuma a ɔreyɛ wɔ ha. Nti ɛyɛ kyɛn mframa bi a ɛrebɔ ɛtwam kɔ. Because kɔɔyɛ ɔde kɔ nkranka sɛm a, ɛyɛ mframa. Ɔɔbɔ twam akɔ.
But sɛnea na meka no, mo na mo control car so a, nti why do you allow all this thing to happen? Ɛno nti na mebɔ the security agencies no aba so yie paa, ɛsiane sɛ wɔama wɔn home so reyɛ nea wɔbɛtumi biara sɛ wɔbɛkyekye saa hooligans a NDC foɔ akɔfa wɔn abɛgu ha no. Nea meteeɛ koraa ne sɛ asɛm no si wɔ Step to Christ hɔ no, wɔn matɔmɛns ne saa holy guns no ɔyɛ ko ntɔkwa no a wɔn kɔ no na akɔ yɛ fie na wɔn kɔ yɛ ah. yɛsi ne fie wɔ. yɛsi yɛsi mevi saa okum sinadi wɔn ba yɛ afei wɔn kɔ yɛ dɛ na akɔ yɛ fie. thank you
n sɛ wɔn kɔ yɛ wɔn wa sɛ mevi saa okum sinadi wɔn ba yɛ a wɔn kɔ yɛ dɛ wɔn akɔ yɛ fie because according to eye witness no wɔn nante yɛ ɛna kɔɔ na akɔ yɛ fie yɛsi ne fie no yɛ. two houses from the polling station nti no wɔn di saa mmaransɛm yi wɔn nante yɛ ne kɔɔ n'akɔ yɛ fie hɔ. Nti nana nea ɛkɔ so yi kasoa din a mogye yi ɛbɛboa kasoa ne awutu senya east. Kasoafoɔ anim de security agency sɛ wɔn yɛ wɔn adwuma ɛmboa yɛn but yakonya amanyɔkuo a atuturasɛm ɛne violence abɔ wura wɔn adane huuyɛ a Mogya na wɔpɛ no deɛ yɛbɛkɔ so ate, but yɛbɛsrɛ the security agencies no sɛ wɔmma wɔn ho mme so na saa nnipakuo yi a wɔmpɛ kasoaman yie, mpɛ kasoa mpuntuo, nka yɛbɛtena ha yi na nka yɛreka nneɛma a market women's no bɛnya so mfasoɔ, na nka yɛreka hospital kɛseɛ a yɛasi wɔ Akwelea a yɛbɛbie ano, na nka yɛreka the first ever theatre a Honourable Mevisa Akumsin ayɛ a yɛde ato no Mevisa Akumsin Theatre a kasoa bi nsii da, nka yɛbɛtena ha yi. Hwɛ police station wei na nka yɛka ho nsɛm sɛ kasoa retu mpɔn nanso yɛn nuanom NDC ɛsiane sɛ wɔn nim message biara nti no ntɔkwa ntɔkwa are you surprised wɔn president currently flag bearer wɔn mɛdada a watwam ɔka wɔ voter rating sɛ ɛba atutu asɛm yɛntwe sekan yɛntwe atuo a obiara nkyɛn NDC wɔn chairman nso ɛde bɛfoa so ɔse yɛnyɛ nneɛma a ɛbɛma wɔn anim ayɛ hu Adɛn ntia? Yɛnni masɛgye biara, yɛnni asɛmpa biara ka kyerɛ Ghanafoɔ. But yɛ deɛ yɛwɔ sɛmpa, yɛ nkɔyɛ tutura sɛm. Because me dane m'ankyi a police station nie, wo tra police station a ambulance two na ɛsi hɔ yi, me kɔ Akwele, clinic kɛseɛ na yɛasi wɔ hɔ, me kɔ Dekuche Kope, Iron City, American Town, Ɔfankɔ, Mpuntu, Nyuma na Kasoaman ɛhia, Kasoa Mmabun ɛhia adwuma. Ɛno na ɔno ma bisa ɔkum sua ɔbaatan ampa ɛpɛ sɛ ɔyɛ ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ sekan na nka kɔgye voter ID card deɛ NDC wei ɛyɛ tuo to NDC wei ɛyɛ sekan twe. Nti adɛn na mo nso mo paipa ɔmo ti? Me nim eti kura pae saa eti pae yi kura ɛyɛ me dɛ sɛ wa bisa me teɛ na ɔma yɛ press conference sɛ Nana Kofi ɛna akɔ bo na pae ɔmo ti ɛna me kɔɔ police station hɔ me duru hɔ ne yɛ frɛɛ abranteɛ yi a ya pae ne ti no ɛsɛ mpakyɛw bra Nana Kofi nie Ohuu me abɔtɔɔ no na, Dabi, Commander mpakyɛw nyɛ wei a, wei deɛ me menim no, ɔmpɛ ne ho asɛm, Commander se Nana kɔ ofie. Enti wɔn kɔ yɛɛ nneɛma bi ani apɛ wo a w'ani ase yɛ den a ebia wo ha wɔn wɔ nnwuma pa ho no na yɛde wo din abata ho. Enti ɛma no nyɛ nwanwa sɛ da biara wobɛte ɔn ɔbaa Tampa din because yɛn pata biribi mbata ne din ho na yɛnsɛe no. Bɛka asoafoɔ nim de. Ghanafoɔ nim de, ɛnna wobɔ ba Tampahawa din a, wowɔ the three northern regions a, nea yɛde frɛ no ara yɛ one village, one dam. Wowɔ Ghana fa ara nyinaa no a, woka sɛ Honourable Mavis Oah Akumsing, wɔn se one constituency, one ambulance. Ne nsa no nnwuma is there for all to see. Ɔbaa a wahandle ministry a ne nnwuma ascatter across every constituency in Ghana here. So ne nnwuma deɛ, ɛwɔ fam, obiara ahu, obiara ate. Ghana mpuntuo na NPP yɛ pɛ. Kasoa yieyɔ na NPP yɛ pɛ. yɛbɛsrɛ ndc amanyɔkuo sɛ mo dɔ kasoa mo dɔ Ghana na mo pɛ sɛ mo bɛdi Ghana so a ɛnyɛ sekantwe ɛnyɛ ntɔkwa yɛde kokromɔtie na ɛyi ɛkandifoɔ yɛn temamufoɔ na yɛbɛyi neɛ yɛpɛ no sɛ ɔmɛdi yɛ so kasoa ne ne mabun deɛ yɛsɛ ɔba tampa hawa toa so. Nti mo deɛ mo nni holigans? Dabi yɛn fa nyɛ adwuma. Nana Kofi mo nni holigans?
Me a mete ha yi me nhia body guard me nhia macho biara me nim sɛ yɛ wɔ security agencies a ɛbɔ yɛn ho ban. Menyɛɛ nneɛma bɔne bi a mɛsrɛ sɛ obi nni m'akyi nkɔyɛ basabasa. Basabasa no megye deɛn? Kasoa man se Hawa ntoa so, yɛkɔyɛ basabasa agye deɛn? Nti deɛ ɛkɔ so NBP monim ho hwee? Mennim ho hwee. Nana monnim ho hwee? Mennim ho hwee.
Nana meda ase.
Me nso meda ase Peter.